Sewa, u inti ħadt minn din il-pinjon Colorado? X'għamilt? Xrobt ta' kelita? Xrobt. Xrobt, xrobt il-pinjon Colorado u ġejt ħażin ma għattajt. Le, ma ġejtx ħażin. Mhux ġejt isni fis-sakra. Ma fis-sakra ma taf kif ma jien drajt li l-pjanti xi kultant jagħmlulek hekk. Qawwija. U qed ħammur nistrieħ. Ħammur fuq il-ħemok u bdejt noħlom illi kien hemm huma jgħidu la pjanta tal-imħabba. Din li Ftehim fl-imħabba. Dil pinjon Colorado. Le, pjant oħra li bdejt toħlom, bdejt toħlom. Planta del amor jgħidula. U bdejt noħlom qed u qomt, qed ħammur mixja. Qed ħammur nara xaw jiena. Mad-dawra. Da fil-ħolma? Le, le, le, issa qomt, qomt, da qomt, qomt issa mill mill-ħolma. Stinbaħt mill-ħolma u mort. Mort nimxi u qed ħanilbes żarbun, qed ħanilbes il-boots, issa għad jena drajt nimxi fil-foresta ħafi, u qed ħanilbes il-boots. U niftakar it-teacher tiegħi kienet qalt li illi hemm post illi jinġabru fih Spjerti tajbin kienet semmietli u sa dak iż-żmien għalija dik kienet dinja oħra ma kontx għadni tgħallimt isma' xi fil-verità xi jfisser spirtu tajjeb. Fhimt għax jiena ġejt mid-dinja minn Malta tlaqt ġall-foresta u di mentalità oħra, ma kienx hemm bridge. Allura Spirti tajbin. Forsi, forsi nsibhom dawn l-ispirti tajbin. U kelli xrajt kristalli għalihom biex nitfaħam fil-foresta, għalt li morru mixja, għalt li nsiblek post fejn bażikament tħossok tajjeb eventwalment, dak spirtu tajjeb. U kien hemm Pat? U ma kellix aptit immur fejn klin clerk kien clearjat u lili qaltli isma' qgħod biss hawn issa kien kbir fejn kien cleared. U għedt ħa mmur, ħa nidħol hawn ġo jien. Dħalt u niftakar ħabib tiegħi minn minn Iquitos li kont għamilt ħbieb miegħu hemm U kien bniedem interessanti għax kien kien jitraffika id-droga meta kien żgħir u kien jgħid li x'kienu jagħmlu u mbagħad issa spiċċa jaqra l-Bibbja, insomma għandu familja u veru bniedem tal-ġenn u kien qalli bi storja fejn jekk tidħol tidħol ġa foresta jew tmur fejn tmur dejjem itlob permess qabel ma tidħol. ġol-foresta, u offri xi ħaġa. Kien qalli bi storja fejn xi ħadd m'emmnux, kien kien dan il-wieħed kien ma' healer, din l-istorja ma nafx jekk hux veru għax imma hu hekk qalli. Qalli kien qiegħed ma' healer dan il-bniedem u qallu isma' jekk deħlin f'dawn il-muntanji itlob permess għax ma toħroġx ħaj minn hawn. Dan ma emmnux, ħadha biċ-ċajt u qalli li l-għada ma qamx minn hemm. Ma qamx, miet. Miet. Mhux intilef, jiġifieri.
Le, le, le, miet.
Stroke, heart attack, xi ħaġa. Da miet. Jiena ftakart u niftakar li kelli l-mapaċo fuqi, kelli t-tabakk tal-ġungla u jużawh ħafna biex jagħtu offerti lill-pjanti u biex jitolbu bih u jiena Niftakar, it-telesma dieħel, ħu ħsiebi, daw kienu l-kliem. Il-foresta. Oqbad miexi u nara dil-pjanta li kont qed noħlom fuqha, qed ara naqra, istra x'kumbinazzjoni. Komplejt miexi, ħarist lura u rajtha il-patt, qed bomba. Għamilt qisu xi tliet passi, qbiżt siġra u f'daqqa waħda nara Il-foresta jisa tagħlaq fuqi. Bħalissa da bil-lejl u Le, le, le, le, dan xi nofsinhar. Eh, oret, għadna taħt id-dal ta' xemx. Xemx folon.
U għed, hmm, jisa tagħlaq il-foresta u għed ħammur lura, inħares lura u l-bat ma narħi xem jien. Ma stajtx nara patt. Issa ma kontx fis-sakra, ma kontx stordut. Kienet għaddietlek dik dik is-sakra li kont L- qed- L-effett kien għadda, ġej f'tiegħi, ħarist lura. Qed forsi għaddejt minn hawn, qed forsi għaddejt minn hawn, bad nimxi, forsi għaddejt minn hawn, forsi għaddejt minn hawn, forsi għaddejt minn hawn. Qed ħa nimxi mal-intuition tiegħi. Forsi għaddejt minn hawn, forsi għaddejt minn hawn, forsi għaddejt. U f'daqqa waħda nirrealizza illi jien mitluf. U dak kien, u sadanittant kont imxejt.
Teżisti xi strateġija jew xi tattika ladarba xi ħadd ikun mitluf f'dik ix-xorta ta' foresta? Li nimmaġina hija foresta densa ħafna li l-viżibilità hija pjuttost. akkorċjata.
Jien li nissuġġerixxi wara din l-istorja li tieqaf hemm. Ma tagħmel xejn iktar. Ma tagħmel xejn iktar? Għax hemm fejn tkun mitluf, inti tkun l-iktar post viċin. Jekk ħa taqbad miexi. Imma xi mkien trid tmur, mhux se tibqa' hemmhekk għal għomrok. Skont, ifhimni, jiena hemmhekk hekk irrealizzajt, la naf illi jekk inti qiegħed ħdejn nies sewwa, jekk pereżempju taf illi Jien naf kwart għoxrin minuta 'l bogħod minn hawn hemm in-nies. Tkomplix miexi għax ma tafx fejn sejjer. Sewwa. Ieqaf hemm.
Jekk. Fit-tama li n-nies jgħidu, Kien hawn wieħed Elton. Fit-tama li n-nies jisimgħuk forsi tgħajjat, Eħe, kien hemm wieħed Elton hawn minn għalina. Fejn qiegħed? Kif għadu ma ġiex lura d-dar? Sewa, ġifieri, u inti mhux dik il-ħaġa għamilt, inti spiċċa l-istrateġija tiegħek kienet. Le ma kellix strateġija. Paniku.
E, panikjajt u jiena qbad ħanimxi mal-intuition forsi. Hmm? Imma hemmhekk. U l-ewwel l-ewwel xokk li kelli kien li jien nirrealizza li qiegħed mitluf.
Mela, tlaqna?